Wrthdynas rhwng unrhyw orsaf niwclear a diwydiant arfau. Y ffaith, yn ôl yn y chwedegau, oedd America yn mynnu bod yna cenhedlaeth newydd o orsafoedd niwclear yn cael eu datblygu yn defnyddio uranium yn hytrach na thorium, a rhoi'r thorium i'r neilltu oherwydd bod o ddim yn cynhyrchu'r deunydd oedd yn angenrheidiol ar gyfer arfau. A rywsut ni wedi byw efo'r etifeddiaeth yna byth oddi ar hynny. So mae perthynas â'r diwydiant arfau yn dal yna hyd heddiw. A yn ôl ar y rhestr yma, masnachwyr, os dim dwywaith, fel y gwelwch chi eto mewn munud, mae yna pobl sydd yn gweld hwn yn faes ffrwythlon iawn o ran buddsoddi ar gyfer y dyfodol. Mae yna llawer iawn, iawn o bres i'w, i'w ennill, i'w colli hefyd o ran hynny, ond i'w ennill yn sicr allan o uh, ynni niwclear. A felly mae nhw uh, yn ffeindio, yn trio ffeindio, ddim yn y pen yma o'r byd, Ond mewn llefydd eraill yn y byd, mae yna arian dychrynllyd jyst yn disgwyl am gyfle i'w cael ei fuddsoddi. Ydych chi'n medru darllen hwnna? Sorry. Dwi wedi cadw'r iaith wreiddiol yn enw Charles Henry, sef gweinidog ynni, a mae yna trosiad ar y chwith yna, a a lle mae e'n dweud bod y Deyrnas Unedig yw'r lle mwya' cyffrous yn y byd ar gyfer adeiladu niwclear newydd. Pan mae'n mynd ymlaen i deud bod ni'n wynebu materion cynllunio sydd wedi bod yn broblem i'r diwydiant, dyluniad yr adweithyddion a diwygio y farchnad trydan fel bod y deyrnad yn llai cyffrous. So ar lefel Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol mae yna cefnogaeth gwirioneddol a maen nhw'n gwthio'r agenda fel dyn ni'n gwybod yn iawn. Dwi wedi cadw hwn yn yr iaith gwreiddiol hefyd oherwydd mae'n jyst yn dangos faint o siniciaeth sydd yn y byd gwleidyddol.

and failed technology. Geiriau gwbl, gwbl, ch'mod, d- di-blewyn ar dafod. Ma' hwn yn diwydiant sydd wedi cael ei oes, wedi cael ei cyfle, wedi fethu, a ma' raid i'r Llywodraeth roi'r gorau i roi'r arian, cymorth daliadau ac yn y blaen i mewn i'r diwydiant yma. Yym ma' pwynt yma, dwi'n credu, yn bwysig hefyd yn nghyd-destun â hyn dwi ne- newydd deud hefyd, bod y diwydiant wedi bod yn hynod o dda o ran denu arian, allan o dreth dafl. A mae hynny yn wir hyd hyd heddiw, wrth gwrs. Wedyn, pan ddoth o uh, i'r Gogledd, y Clymbraid, roedd dwy flynedd a hanner yn ôl pellach, uh, yr hyn dwedodd o fel llefarydd uh, a llywodraeth erbyn hyn ar ynni. Uh, fo, wrth gwrs, oedd y gweinidog yn gyfrifol am DEC, sef yr adran ynni a newid hinsawdd, Chris Huhne yn mynnu bod yr wyth gorsaf niwclear oedd ar y gweill gan y llywodraeth yn gwbl, gwbl hanfodol ac yn gwadu popeth oedd wedi ymrwymo iddo fo ryw tair mlynedd cyn hynny. Sicini- siniciaeth llwyr felly, os oedd rwy'n yn isio weld y fath beth yn y, yn y byd gwleidyddol erioed. Carl, sori, sut ti'n symud y meic? Symud y meic? Diolch.